Nyanyisa. Vanhu vakufara nezvazuro ndazviona ini. Saka ndinoda kuti kana zvichibvira Mwari atibetsere mufaro wedu umbodede umboderera nai. Rugare ngaruve nemiwo. E, zuva ranhasi ndinotenda Mwari tichiuya mukati menzvimbo ino yeruwa chinangwa uh, chandanga ndiinacho ndechekuti Mwari atipe mweya wekuti utitangise utipinze mundima 5 years dzakwana tava kuenda mberi jehovha mwari agova nemi jehovha mwari agokusimbisai musahla chinhu musawana chinokuisirai pasi rugare ngaruve nemi e, Shoko riri kuna Jeshua rati zvanzi usatya ndiverengerei umwe averenge vhesi iyoyo verenga iri panhingi ko handina kurayira here simba utsunge mwoyo usatya kana kuvhunduswa nokuti Jehovha Mwari wako anewo kwose kwaunoenda. Ya, ndinoda panotaurwa pachinzi zvanzi Jehovha Mwari anewe pose paunoenda. Uchapinda pa, pakasiyana siyana. Uchapinda pane hondo dzenyika. Uchapinda pane mashoko enyika ino, uchapinda pane zvinouya mukati menyika, uchapinda pane mufaro, uchapinda pane kusuwa. Asi chandoda kuvimbisa ndechekuti Jehovha Mwari unenge ainewe, Jehovha Mwari unenge ainesu, hazvinei kuti tapinda pakadini. rugare ngaruve nemi tichitanga makore mashanu apfuura jehovha mwari akataura mashoko achiti hanzi chimwe nechimwe chamuchada kuti muite chimwe nechimwe chauchada kuti uite chichabudirira iwewe unofanira kungoti umire wakatsunga saka vhesi ku kutanga kwayaita Nguva inei yatapinda tiri pano paruwa vhesi uh, inoratidza kuti yasvika ichiita zvokufemegwa nemweya wamwari rugare ngaruve nemiwo ndo chinhu chinonyanya kutikoshera uh, ndichataura zvino Pamusoro peimwe nyaya yangu diki diki ndati toda kuti mufaro umbopera. Rugare garo enemiwa. Pasha wandanidzira kuti musadzima. E, nyaya iri panapa yandoda kuti titaure zvishoma tisati takangamwa nekuda kwemufaro wakanyanyisa E, inyaya inoti tizive kuti kurumbidza mwari ndicho chinhu chinonyanya kukosha bhaibheri kune imwe vhesi kana ndikazvisa mushona rinotaura richiti jehovha anogara murumbidzo dzevana vake e, rinobva rati imimi vanoda jehovha imi vanoda mwari murumbidzei nemwoyo yakachena nehana yakachena nehana inohla mwari Saka nguva dzose ndinonyanya kufara kana ndichiona mweya waMwari uchipinda mukati mehana dzenyu, vanhu muchisvika pakurumbidza Jehovha Mwari. Asi chinhu chinokosha chatinoda kuti tisakanganwa ndechekuti nguva dzose ngati, ngative nedzidziso kuitira kuti tigone kuita kuti hana yedu igare yakachena, nekuti kana Mwari akava pakati pedu bhaibheri rinotaura kuti ndijehovha anohwinya ano ndijehovha anoyera ndijehovha mutsvene tsvene tsvene tsvene hakuna kana chimwe chakaipa chingagona kuswedera paari saka naizvozvo ndine shungu nguva dzose kuti isusu tichiswedera padhuze pa, najehovha zviri nani vanhu vatange vambopinda pakudzidzisana shoko ramwari kuti hana dzavo dzisvike padzinochena kuti kana achinge ozouya pakati penyu muregere arege kukusiyai matukwa nekuti paanosvika kune vanotukwa nzizi vambotaura masikati e, areka yajehovha yakambotukwa vanhu vakaba jehovha kuba mwari vakaenda naye vakandomugarisa makanga muine zvimwe zvimwari zvivanadhagoni nezvimwe Zvivana Dhagoni zvasvikigwa naMwari hazvina kuropafadzwa. VaFiristia vasvikigwa naMwari, vagara naMwari pakati pavo, havana kuropafadzwa. Hondo kukunda vakanokunda nokuti vakanga vaba Mwari wakanga achivimba nevaIsraeri. VaIsraeri vakanga vasvika pavakatsomwaira kusvika vabigwa Mwari. Handizivi kuti kutsomwaira kwakaita sei kwakaita vanhu ivavo. Chimbobvunza munhu kuti hauna kubigwa Mwari here iwe? Bvunza kuti uchinaye here Mwari wako? Rugare ngaruve nemi. Pane vanhu vanobigwa Mwari. Saka ivo vakaba nekuti kungoti wakunda wa, wa pane chimwe chinhu Hazvireve kuti uchabva waropafadzwa neuvepo hwaJehovha. Dzimwe nguva unenge wabira vamwe vanhu eh, mwari wavo, asi zvino vaba zvinonzi matambudziko akatanga kuvavinga hanzi mwedzi yose yavakagara vainacho vakapedzisira vaka vobvisa yareka yajehovha vomondoiisa kune imwe nzvimbo variko kwachiti siti tinozvigona kusvika naivo vairambawo futi voti huya muzotora vamwe votora vakaichinjana handisiti vanhu vanga vakapusa sei vati vese vari kutukwa vese vari kuwirwa nematambudziko vototi sitakwana nawo tombokupaiwo vamwe vototorawo nemufaro